Тарихлардан шул билгеле, Хәдичә хәзрәтләре үлем түшәгенә яткач, ире Мөхәммәд пәйгамбәр аның янына килде, хәл-әхвәлен сорашты, үгет-нәсыйхәт биреп, И Хәдичә, анда баргач, ахирәттә синең көндәшең булачак, Асияне, Фиргавен кызын, Һәм Мәрьямне, Гайсә галәһиссәламнең газиз әнкәсен күрерсең. Аларга миннән сәлам әйт, диде. Хәбәрләр шулай килә. Кайчан кыямәт көне ирешер, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән хак бәндәләр җәннәтле булырлар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең Асиягә һәм Мәрьям анага никах туенда катнашырлар. Хәдичә хәзрәтләре дәфен кылганнан соң, вакытлар узуга, кызы Фатыйма, Әти, нигә үләр алдында әнинең күңелен рәнҗеттең? дип, Мөхәммәд галәйһиссәламнән сорады. Кызым, диде пәйгамбәр, анаңның изгелек дәфтәрендә һәр яхшылыкны күрдем. Ләкин Көндәшкә сабыр итте дигәне булмаганга, шул юлында тутырыр өчен әйттем, дип белдерде. Бу хәбәрдән соң мөслимәләр өчен ирләренә карата көнчелек тотмаска тиешле булып шәригатьтә күрсәтелгән. Мондый хәлләр татар халкы арасында да чирап торды. Нәкъ шундый вакыйгаләрнең берсен бөек татар язучысы Гаяз Исхакый үзенең Остазбикә әсәрендә язып чыкты.

Үзенең күңелен шул авырлыкка өйрәтә килде. Вакыт узган саен, көндәшнең ачысы кимемәсә дә, Сәгыйдәнең ачыга чыдавы арта барды. Аның күңеле ныгый килеп, ахырдан ул үзенең шул корбанны итә алырлык көч җыйганны хис итеп, хәзрәткә мәсьәләне чиште. Менә хәзрәт. Балабыз булса, җомгадан кайтуыңа балаң каршы чыгып торыр иде. Ул зурая башлагач, синең белән бергә мәчеткә барыр иде, бергә кайтыр иде. Хәзер Әллә хәзрәт сине өйләндерикме? Пигамбәрләр дә өйләнгән. Әүлияләр дә өйләнгән. Шуңа күрә менә мин сине өйләндергә кирәк дигән уйга килдем. Сиңа яхшы булмакчы булдым. Кызын да таптым. Фәхри абзый кызы, Галимә. Миңа хәзрәт рөхсәт бир. Мин Зөлфия абыстайга яучы булып барыйм. Сүзнең ахырын әйтеп бетермәде, Вахит хәзрәт сикереп торды. Тез өстенә куйган китабы төшеп китте. Ул ямьсез тавыш белән, Ахмак, тик тор, авызыңны сугып ярырмын, диде. Шул сүзләрне ул Сәгыйдәгә гомерендә беренче тапкыр әйтсә дә, шулкадәр куәтле чыкты, ул үз тавышыннан үзе куркып китте. Шуннан соң Сәгыйдә, гүя шул сүзләрне оныткан кебек, шул уйга кайтмады. Ләкин һәр тугры килгәндә, хәзрәтнең күңеленә акрынлап-акрынлап баласыз тормыш хәят түгел. Балалы булыр өчен икенче хатын алудан башка юл юк дигән уйны сугарга кереште. Ул хәзрәтнең балага мәхәббәтен тагы да арттырыр өчен Авылның бөтен матур балаларын, әле берсен, әле берсен алып кайтып, сөя башлады. Аның белән генә дә хәзрәтнең күңелен аударырга мөмкин булмагач, Сәгыйдә хәзрәтнең дикъкатен икенче хатыннарга, икенче кызларга таба борырга карар бирде. Бер мәртәбә ул бүлмәдә чигеш чигеп тора торган Галимәне күрсәтер өчен, Хәзрәткәем, бүлмәдән комганыңны үзең ал, сыерым моңаеп тора, дип, Галимә өстенә кертте. Бер мәртәбә ул, белмәмешкә салынып, хәзрәт түренә, хәзрәт китап карап тора торган бүлмәгә өч-дүрт кызны берьюлы кертте. Шулай ук белмәмешкә салынып, кызларның Мөхәммәдия тавышларын да хәзрәткә ишеттерде. Берсенең кубыз уйнап, икесенең биюен дә хәзрәткә күрсәтте. Ләкин хәзрәт элгәреге игътикад белән Сәгыйдәдән башка хатын юк фикере белән яшәде дә яшәде. Бер көнне хәзрәт нишләптер суык тидереп кайтты. Икенче көнне намазга чыга алмады, өченче көнне җомгага да бара алмады. Дүртенче, бишенче көннәрне хәзрәт ятактан тормады. Алтынчы, җиденче көннәрне хәзрәт кайната хәзрәтне алдырды, күрше авылдан берничә мулланы чакыртып, васыять язарга кушты. Фидиясын әйтте, Бурычлары чыкса, түләргә сумма күрсәтте, шулай ук хаҗына 600 сум аерды. Шуннан калган йортын-җирен, мал-туарын, бөтен дәүләтен Сәгыйдәгә яздырды. Ләкин Сәгыйдә, Хәзрәт, мин синсез ни эшлим? Мин аның белән синсез ни эшлим? Хәзрәткәем, миңа калдырма! дип ялынырга тотынды. Менә мәхәллә кортлары керде. Кортлар, керә-керәү, күзләре яшәрсә дә, хәзрәт авыру тавышы белән, Җәмәгать, миннән бәхил булыгыз. Мәхәллә халкы мине кичерсен, дигәч, бөтенләй яшьләрен тота алмадылар. Берсе, Хәзрәт! Авылыбызны яктырткан идең, Мәчетебезгә, мәдрәсәбезгә нур керткән идең, Инде калдырып китәсең, Михрабыңны кемгә калдырасың? Вахит хәзрәтнең авыру башында тагы шул чуалчык булып басты, Михрабыңны кемгә калдырасың? Шул михрабта менә йөз дә унбер ел буе бер нәселнең балалары имам булып килделәр. Инде ул буын өзелә. Вахит михраб иясе имам калдырмый. Вахитның баласы юк. Вахитның үзенең китапларын да, читләренә хашияләр язган китапларын да калдырырга, бабадан атага, атадан балага калып килгән китапларын да калдырырга шәкерт угылы юк. Ул озын иттереп, зәгыйфь күзендәге бөтен көчен җыеп, Сәгыйдәгә карады. Бу хатын бөтен барлыгын миңа бирде. Минем тормышны оҗмах ясады. Хәзер менә китәм. Моңар ни калдырам? Теге вакытта аның сүзен тыңлаган булсам, бәлки аның хәзер берәр угылы булыр иде. Шул җиде буыннан килгән михрабның иясе булыр иде. Ул тагы фикерен өзеп җибәрде. Тау уянды, тау күзен ачты. Сәгыйдәнең кайгылымың карашы тагы шул мәсьәләне ачыклады. Менә әллә ни булды. Вахитта үзенең угалын күрәсе килү. Менә шунда үзе яткан түшәк янында үзенең угалын күрәсе килү булды.

Хәзрәт белән Сәгыйдә бер сүзгә килделәр. Шуны да сүз белән түгел, тойгы белән әллә ничек аңлатылар. Шуңа күрә Сәгыйдә, хәзрәт, әллә сәфәр ае кергәнче эшне тәмамлыйкмы дигән сөялгә дә хәзрәт үзеңә кара, Стозбикә диде. Кич буялар икәү туй яракларын санап чыктылар. Әллә үзләрен үзләре оныттылармы? Берсенең кияү булып, яшь хатын китерергә әзерләнгәнен, берсенең карт хатын булып, көндәш китерергә әзерләнгәнен хәтердән чыгардылармы? Шул эшләрен һәммәсен, угылларын өйләндергә йөргән карт белән карчык кебек тыныч, кызларын үзләре теләгән урынга бирә торган абыстай белән абзый кебек шат эшләделәр. Шул ук кәеф белән Сәгыйдә Зөлфия абыстайга яучы да булып барды. Ул шул ук кәеф белән хәзрәтне кияү итәргә әзерләнде. Ул шул ук кәеф белән туй ашлар пешерде. Хәммәсе хәзер булып, хәзрәт кияүчә киенеп, аят өлкерси укырга утыргач та, Сәгыйдә акыртын гына тезләнеп, ике кулын Алла дәргахына сузды. Ул, хәзрәт дога кылып, ишеккә таба бара башлагач та, элгәре кебек үк көләч йөз белән, Хуш, хәзрәт, дип, кулын сузды. Атка утыргач, хәзрәтнең Хуш, Сәгыйдә диюенә каршы, элгәреге кебек үк көләч, шат йөз белән, Хуш, хәзрәт, сау, сәламәт бул, диде. Атлар күтәрелеп, кыңгыраулар шалтырап, түбән очка төшеп киткәч тә, Сәгыйдәнең йөзенә, төсенә кайгылык, кәефсезлек чыкмады. Ул, кияү озатуны карарга килгән әллә никадәр балага туй төсе булсын дип, бүләкләр бирергә онытмады. Ул гади көндәге кебек ахшамнан соң иләрен җыештырды, ястүдән соң гади көндәге шикелле урын салды. Түшәкне кабартты, ястыкны күпертте, япмаларын пөхтәләп япты, юрганны ачты, хәзрәт ята торган иттереп, түшәкнең мамыгын теге таба төртте. Шул эшләрен хәзрәт ястудан кайтыр кебек ашыга-ашыга, тиз-тиз эшләде, ашыга-ашыга кичке күлмәген алыштырды. Ләкин ни өчендер ул шул урынга якын килә алмады. Ул унике елда беренче мәртәбә шул урынның ят икәнен, бөтенләй ят икәнен сизде. Бердән бөтен тәнен салкын тимер белән кайырып алгандай булды. Аны суыклык бәйләде. Зәмхәрир суыгы. Тәне өшеде. Җаны сыкрады. Күңеле ташыды. Йөрәге ярылырга җитте. Шул ятлы килә торган урыннан китә алмаган кебек. Шул салкынлык аны туңдырган, бәйләгән кебек. Читкә дә китә алмады. Ул урын янындагы намазлыкка тезләнеп, кулларын күтәрде. Ике күздән мөлдерәп аккан күз яшьләрен тота алмавын, кайгыга сабырсызлык булмасын дип, Аллага ялварырга тотынды.